See oh make una pardon di noise, una know sey I be mother too. When preparing di food den we still dey gist our gist dey talk our talk um di life of Kezi she don come outside Ekene yes she whether she dey fear to mention her cousin name or but at di end she mention her cousin name. Yes di girl she pick um a lot of things out of di video wen her cousin sister do if you never watch dat video go and watch um go and watch di video weda her sister channel something something na dia new channel wen na her first channel before i no know weda my voice clear if my voice no clear maybe i go Problem no too much oh papa God na cough oh weather you know if um make una go watch am by una self I just pick some point inside um ekene you call am aunty you know when senior don dey try to bring himself down this is what he get This is what she or he gelt. Yo, those girls, they come outside, give am to reactor, say na dem be the hundred percent problem of white history. Though the girl say she still stand her stand. My beautiful sister, the life of cousin. No, you no suppose to talk like say you still stand your stand. Na your cousin bring una matter come out. Na your cousin shade her cousin.

Remember you still get senior, when you insult your senior, senior no dey direct insult to um junior, dem go direct am to senior wey go pay you, na so e dey be, make you understand for dat one for there. You know as you rea as you talk your own sey is good to appreciate sey many pipu dey on dis street wey dey never um monetize for two years dat is true. You know some of pipu wen dem get umbrella who shade dem who who support dem, dem no really know di worth dem no really know be um be di dem no even really know di struggle on YouTube am so happy and am so so happy for me to hear am for your mouth sey you even know sey di struggle is not here, you know how your sister take pay and you know your sister growth you know the struggle wey your sister pass through but no any of una pass am through she just carry una along say many family member dey dem no wan show you how to fish but dem rather give you the fish inside i pray make ekeme pick for this uh, uk family pick for this your uh, words e no be by age and e no be by i senior you your junior one can get sense pass you and this your analysis when you analyze so ah i really i, I really like am o because you know when you talk about your mercy i see the pain normal the first time when una come outside you you address uk as aunty but look today now you say uk o When you even talk aunty, you throway that aunty because nobody will see when your cousin when you dey respect, she's insulting your mom. You say your sister, though you not call her your sister, editorial, editorial mom call the lady, the UK. The UK say if he call her again, she go insult am. And editorial husband call am, she say if you insult am again, you go insult am. And the editorial try to make pigs with Ekene, Ekene no want rest for the matter. You dey see this issue so? This issue dey say Ekene get editorial secret wey he wan burst out. And if he burst am out, nobody wey no get secret, my dear sister. Whether your sister don first do anything before, whether you don we the street as you take talk say you suffer, you do this. Many of us we get our own story to tell. If you bring your sister Ikeme na ya I talk to UK family. If you bring your uh, things out, remember the say I will use to look you. Make you know what you dey do now. For you to open your mouth say you wan insult your aunty is very wrong as I see talk. As your sister to you now, I pray may you learn and may you let bygone be bygone and she still talk say if the person share you, you should learn how to appreciate and person fit even help you una see am then the person come dey receive some character some attitude for you that is true some of us we get that character when you dey try to help person you go come dey see the some character Den for di pesin to drop you out for one corner, pipu go kon dey look am like bad tin, no be bad tin because you feel like sey oda way dey wey you go take do am, den den go ignore you, leave you. Den she still mention sey if you can't help anybody, don't start what you can't do, but when doing it di pesin dey show um um like wetin you dey do, you know, wetin den neva see before, Then make you try shift that person put for one corner. I didn't feel the girl and now listen. I didn't feel the girl talk. I feel her vibe. I tell you more wisdom, okay? But don't ever insult your senior as you talk. You get senior too. Imagine as Ekeme say you want insult your mom now. now. How you feel am? Ekeme, you no dey call am UK before. you call her aunty but today because of that word when you were saying you take that aunty from her and you give her her real name you see am though na her real name be that don't ever insult anybody and me i dey tell you this my oath now i dey use am dey send message to you the life of kze don't ever insult anybody wey senior you because when you direct that insult to your senior that your senior will not just direct that insult to you Shey we direct dat insult to your your love one wey wey senior you, wey you know sey if you insult e go pain you, so dat our parent go sey dat is na head how I wan take put de end by senior, yes let me put it like dat senior by senior, don't ever insult your senior so dat Your loved one will not hurt when dem go insult your loved one when you senior that person. E go too dey painful. Na this one I get to talk, my beautiful people. Make una pardon the noise. Make una pardon the noise. As I dey make food, I say may I do am. Wetin una think? Make una drop am the comment section. Make una no tire o. Till Ekeme realize her mistake, say wetin she dey do e no good. See as e take insult person husband. If editorial, if you be woman for there, your house, you no get your husband no get never you give up say na man suppose to do if man dey do dem no dey hear am but if we women dey do you go dey hear am for outside that is wrong for us that is why we the africa we still dey backward see oyibo people today then your sister go come outside you no fit blast that your sister if her own good make you go face her own